He who feeds you control you, I repeat, He who feeds you control you, I lobo kany ngat ma pito in en aye controlling in. An wa i kare ca abedo ka wacone bot wun macalo Acholi kacel ki lwak koko ducu, me Northern Uganda kacel ki lwak koko ducu ma winyo leb Luo i twok lobo mapat pat ni General Otem Awany, wod pa Ojok Awany, en aye odwoko Bosmego Tim, wod pa Aryemo, i lobo Uganda. Dong lakodi lok moni ma en boss me gutim, ca mukene doge kato, ca mukene weko doge nyware ci bino bwolo lwak ni to dwong macalo Secretary General pa nrm en aye odwoke i Uganda. Eni lok gwoba, eni lok abal kari ni, eni lok me bwolo utim owek bwolo acoli, owek bwolo lwak ma winyo leb luo. Ngat ma odwoko tim i Uganda en aye General Temawany. Anga pe ngeyo ni General Temawany en aye tye omin Secretary General Richard Too Dwong maditte? Anga pe ngeyo ni wa position ma Too Dwong tye iye, kun bedo i NRM Secretariat calo Secretary General ni onongo position eno ni weng because of otem awany. Lutino pa ojok awanyi weng gunongo yo pi General otem awany. Gunongo position ma gitye iye ni ni pi General otem awany. Gunongo jami ducu ma gitye kwede kombeddi ni pi General otem awany. Pingo wun Acholi odeg lok ada ce? Pingo odeg lok ada, wun macalo Acholi? An macalo Doktor Daniel Soka, lok ada pe ramo yeba, lok ada pe mwodo iya, dok waco lok ada pe baro wiya. Awaco en lok ada moni ma wun odeg winyone-ni, awaco en lok ada moni ma wun wulworo-ni. Yes, awaco en lok ada moni ma wun lworo wacone i wang lwak, wungunyo angunya kwede, wukanne akanna kwede i kinwu kenyo. Pe wumito lwak onge ni an awaco en lok ada. Kong an dok kono alwongo ngo i lobo kany-nyi? Anga kong dok i lobo kany ma mitte ni an macalo Doktor Daniel Soka alwongo ni? Anga ma tye ki tyen aboro nyo tyen apar? Wan dano-ni weng watye ki tyenwa aryo, ento warom aroma.

Matwal an pe abilworo ngatti mo. Therefore, amito ni awac lok ada bot Acholi kacel ki dano ducu ma winyo leb Luo ni boss mego otim wot pa ryemo tye calo winyo i cing Museveni, tye calo latin winyo i dye cing Museveni, tye calo latin winyo ma tye i dye cing Muhoozi Tye calo latin winyo ma tye i dye cing jero tema wany ma gin aye gi deciding ni latin winyo ni mono wa weko medde ki kwo onyo wa diro i dye cing wa latin winyo ni mono wa wek kong oywe omedde ki yweyo onyo wa gik kwo ne ko latin winyo ni mono wa wek kong otyek nino ariyo adek mo Man aye tyen lok ma oweko gin mo keken ma boc me gutim bino loko i media, bino loko i wang lwak, nongo tye dictated by General Temawany, tye dictated by top leaders pa nrm party and top leaders ego ni en aye General Museveni, General Muhoozi kacel ki first family anga pe ngeyo ni lobo Uganda it is being run by one family anga pe ngeyo ni lobo Uganda locce oweng wa jami ne weng en aye Museveni kacel ki family ne anga pe ngeyo ni

pa Museveni, wan nongo ducu ka wawaye ni ngat moni tye malamungu pa ngat moni nongo ongeyo, ongeyo ni malamungu onongo obedo escort dok rwot ineka matek pa amin i in the seventies paka wa i seventy nine. Therefore, history repeat itself. kombeddi dok watye ki malo mungu mo manyenne. Watye ki malo mungu mukene ma nyinge kilwongo ni Gen. Rutem Awany. En tye malo mungu pa Museveni. Oda mo keken ma Museveni omiyo ni cit itim i kom latin Acholi mo, cit itim i kom latin Luo mo, nyo cit itim i kom anywali mo me lobo Uganda, Gen. Rutem Awany cito timo cut exactly kit ma yam malo mungu obedo ka timone i kare pa amin-ni. Dong awinyo ngat moni tye kenyo timme ni gere pi ni an awaco ni position pa boss me gutim me presidential advisor ni tye akuro kwe cuk laco. Yes, position pa boss me gutim ni tye akuro kwe cuk laco. Dok i kiti ngo Acholi kacel ki lwogo ducu gubikuro position pa boss me gutim ni kwe, gubikuro kwe. Calo akuro kwer cuk laco pi ni boss me gutim ki bwolo ki bwolo wod pa arye moko en aye lok ma kare ducu weko awaco ni kit ibed ni itye ki ryeko anywali omyero ibed ki ryeko me kwan mo wek pe gituk ki wii wek pe gibong mani

Pol kare awaco atir ni ryeko me kwan pire tek tutwal pien ngat okwano matut neno obedo matut. Ngat okwano kong pennye tyen adek angwen ma pud pe ocito ka timo akcon mo. Dok ngat ma okwano ma tye ki ryeko me kwan ngeyo jami ma bino anyim-mo. Nongo oneno jami ma anyim-mi weng ominyo ngeyo. Ka itye i bwole onyo itye i loko lok guppa, nongo ongeyo weng. En ngat ma okwano tye ki ryeko me kwan tye ki gin ma kilwongo ni The 5W1H, Yes, 5W1H is an acronomy in which every letter corresponds to a question, What, Who, Where, When, How, and Why. Man eni kit ngat ma okwano penye kede ma pudi iteme ni ibolo nyo iwacci lok mo keken, penye en ki peny eni ni, What, Who, Where, When, How, and Why. Man bot boc me gutim wod pa ryemogi poto i jami ata calo lwangi ma oneno cak. Pot ata calo lwangi oweko kombeddi ludito NRM gubongo man boc me gutim nywak nywak nywak nywak nywak cuk cuk cuk cuk cuk gunyongo mani matek. Itimo iye ngo? nwa pa co. Ka ikelo wii iye bene dok gineki bene iye, nyong ci tero bene oket. In pe itwero loyo opuk onyo rec ki kwang i di pii onyo i di nam. Doki matwal pe in itwero donyo i daba ka nywene ki opego ci in ibiloyo opego. Matwal opego biloyi ba ifa. So these are mafias, nrm are mafias ma ka icito ka dealing kitgi omyero inge dok iniang oko maber ni icito ka rwako wii i socket mo ma tye ki high voltage, tye ki voltage mo ma tye bad news. Dong amyero awac lok eni bot Acholi ko ducu kacel ki jo ma winyo leb luo ni boss mego otim kombeddi ni dong pe ki kero mo keken me lok pi Acholi Pe kiketo mo keken me cimo wang ngat mo keken ma tye i te NRM. Bos mego tim me waco rac pa gamente me cimo bal pa gamente me cimo goro pa gamente pien teke otime ni i cimo bal pa gamente mo ci gubineko cut. Man aye kite NRM tiyo kwede teke idonyo dong botgi lok peke. Kit ineno gin maraco, maraco adada, malit tye ka timme i kom kakani, teke iwa i loki, gubineki cut. Therefore, i en arem, ka dong idonyo iye, rwom ma irwako nguti i tol ogwil, rwom ma irwako nguti i ogwil. Kit idek onyo imito, omyero iye dong me bedo lababa. Omyero iye me bedo laming. Omyero ibed calo ngat ma pe ngeyo gin mo keken. Omyero ibed calo ngat ma pe ngeyo piny. Dok ilingo ni cwic. Omyero ilingo calo pii ma opong. Man aye tye i kin tyen lok ma oweko pol kare abedo ka wacone bot boss mego Tim ni otim pe twero bedo i NRM. Kite otim-mi pe twero bedo NRM. Doge otim-mi pe twero bedo NRM. Doge otim ma mwocoko ni pe pe pe pe pe pe pe pe pe pim pim pim pim pim pe twero bedo NRM. Ka odite onyo odine ni mete ki bedo NRM ki kite ni ci obi to cut. Ka onongo tim winyo lega ma mega winyo jok pa ngat mo i lobo-ni, omyero ocak ngwec i cawa-ni, ocit okaneo i lobo ma woko. Man pi ni dek ma gitye ka tedone ki nying boc me gutim-mi dong cok cek adada. Gin acama ma gitye ka yubone ki nying boc me gutim dong cok cek ma pe wacce. I adadane-ni, eni kit wa lato wang neno do.

Acholi obolo carolok ni ka lwok pe doko ka two dok cen cen oweko ruda omoko why are some people not reasoning why can't some people reason jo magi oneko woru itamo ni giromo maro in ka gi oneko woru Ngo gengo gin neko in? Latin maryek pe weko to ma oneko wone dok neko en. Latin maryek pe ribo wi meja cam ki jo ma oneko wone. Aloko man loko ducu pi Lubangana ki lobona. Lwonga ni Doktor Daniel Soka.

Ki pingo dong wang ma oyako? Pi ni ki cika i boss mego otim pe dok otiyo ki wrong approach. Kit bed ni onongo joni gitye ki tam marac, onongo myero pe omongo joni public, onongo myero ocit bot gi, owac peko ne dok obak doge bot joni eni ni wek ginen yo me konye.